Вакыт. Еллар агымы. Кеше вакыт агымы аша еллар кичеп бара. Каршыга искән вакыт җилләре аны үтәли уза. Формасын да үзгәртә, эчтәлеген дә. Йөзләргә, күңелләргә сыланып тирән сызылып кала. Дөнья кешене аермый, дөнья һәркемне кешелек бишегендә тигез ярата. Күңеле якты, җылы уйлардан торганнарның бакчалары чәчәк ата. Күңел җылысы, йөрәк җылысы, табынына дуслар да җыела. Әлеге җылылыклар бергә кушылып, яшәргә өмет уята, алга атларга дәрман бирә. Якты хыялларны

Күңелем белән биек таудан һич килмәгән сине күзлимен, туган җирем. Шулай җырлый-җырлый синең кырларыңны гиздем дә, шуны тойдым. Туган җиремдә! Бәхетле мин, чиксез бәхетлемен! Бәхетле мин шушы мизгелдә! Хәерле кичләр! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар! Бүген биредә Хуҗалык эксплуатация хезмәте Балтач Сибия торак коммуналь хуҗалыгы, благоустройство, управляющий компания оешмалары сезгә моңлы җырларын, дәртле биюләрен бүләк итә. Күреп торасыз, башлаучы, алып баручы вазифасы бүген минем бер үземә йөкләнгән. Шуңа күрә иң матур җырлаучы сандугачларыбызны, үткен нәфис сүз осталарын, сәхнәне ут итүче биючеләрен сезгә тәкъдим итү минем карамакта. Башлыйбызмы? Сәхнәдә Ядкәр кызлар ансамбленең җырлы күчтәнәс концертыбызны илһамландырып җибәрсен әле. Татар халык җыры Иделләре, күлләре.

Диләнең бит элгәре. Балтач торак коммуналь хуҗалыгы Әдилә Мөхәммәтгалиева. Сара-

Шәһәрдә яшәсә, без исә гаҗәеп гүзәл авыл табигатенә моңлы һәм сихри бишегендә туып үскән табигать балалары, җир уллары. Шуның белән дә бәхетлебез. Тарихи юлларга күз салсак, һәр оешманың үз тарихи эзе бар. Балтач күптармаклы торак-коммуналь хуҗалыгы предприятиесе үзенең юлын 1958 нче еллардан Балтач белән Чепья районнары берләшкән чордан башлый. Бу чорда оешма яңа йортлар төзү, тузганнарын ремонтлау, район үзәген төзекләндерү, биналарны җылыту, Халыкны су һәм электр энергиясе белән тәэмин итү белән шөгыльләнә. Балтачыбызның йөзе ямьле дияргә яратабыз. Ә менә шул гүзәллекне тудыручылар әлеге предприятиенең Балтач һәм Чепья җирлегендә яшәүче эшчеләр. Предприятие район халкының үтенечләрен, гозерләрен вакытында канәгатьләндерү белән мәшгуль. Чөнки урамнар кеше эшкә барганда чистартылып, Утлар балкып, өйләрдә җылы булса, җәй көнен сулар мулдан кисә, балаларның хезмәт җимеше. Бер уйда, бер юнәлештә булганда гына матур хезмәт бизәкләре күңелне бизи. Сәхнәдә Ахмизанова Альбина, керәшен халык җыры Җидем җиләк.

Чепья коммуналь хуҗалыгының 15 ел дәверендә җитәләгән Кадимов Таһир Кавый улыны оныклары сәхнәбезне стильләштерелгән татар бию белән җизәсен әле.

Шагыйрьнең Буран шигыре аша әлеге хата тагын бер кат искәртә кебек. Тик кенә торганда капланды туманга бар һава, кар оча, кар себеренә, кар котырына һәм кар ява, кар бәрә, йөзгә рәхимсез, күз ачып булмый карап. Һәр кара нәрсә бүре һәм һәр маяк булды карак. Карны җиргән күк, төшә җиргә тынык ай яктысы. Ай да куркынган кебек, бер сары, бер ак төсе көн буе яткан иде. Үлгән чылан күк, юл тыныч, чыкты соң каена дәштаргач буран. Бу куркыныч, лә ышкынганмы баудан, каф тартык җеннәре, ятишелгәнме Худайны,

Өйрәнмичә, бара-бара чыгарды ул матур-матур балалар да. Ашыксалар, карлыгачның балалары. Чебен черки тотып кайта анылары. Карлыгачым ямсыз, озын, кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тында.

Уянмый ул, селкетми дә борын очын. Сәхнәдә Ильин Тимур, Идел буе каеннары.

Ие, әлеге җыр кайта аваз була күпләрнең күңелләренә бүген дә яңгыр иде сыман. Сугыш сабыйларга ир-егетләр җаваплылыгы салган. Бала чакның бала кызлары вак-вак адымлы шул, шуңа күрә озын-озак тору булачаклар. Табышмаклар әйтешеп, казлар санап, яшәргә өйрәнгән ул көннәрдән Ватан сугышы гарасаты тынган байтак еллар үтсә дә, аларның югалту ачылары бик ачы, яралары һаман ачык, күз яшьләре бик кайнар әле. Әти, сиңа дәшәм. Ибрагимов Раян. Киттеләр. Дилбегәләрен сүзсез нисез безнең кулларга тоттырдылар да үзләре яу кырына чыгып киттеләр. Ул вакытта әле без алар җиккән атларга утырып Алар шапкан яшел печән өстендә тирбәлеп йөри торган 12-13 яшьлек малайлар гына идек. Җиргә бастырып куйсам, безнең үзебез буе булырлык авыр камытларны шытыр арбалар өстенә менеп атлар муенына кидердек тә, әтиләребез калдырган озын дилбегәләргә тотындык. Кыен булды ул еллар безнең өчен. Чиктән тыш кыен булды. Кулларыбызга урап тоткан дилбегәләрне бер генә минутка да бушатмадык. Җирдә яулар тынып, иләр тынычлангач, шашакланып беткән мең тиенле дилбегәләребезне җыеп куербыз да, үзебезгә дә, атларыбызга да ял бирербез дип ышанып, өметләнеп яшәдек. Балачак, яшьлек үксеп елады. Имгәнгән язмышлар, чынга ашмаган теләкләр. Бүгендә бу аваз күпләрнең йортларында кайтаваз булып яңгырый. Еллар тәгәрмәче алга тәгәрәсә дә, кешеләр алдына яңа сынау, махсус хәрби операция яшь бөркетләрне үз чоңгылына алды. Тагын сугыш эшенә кереп киткәнсеңдер инде, әти. Тавышыңны бер генә ишетим. Йөзләреңне бер генә күрим дигән идем. Әти, әти, ничек авыр икәнен белсәң. Киткән вакытта автобустан читкә алып китеп, улым, син өйдә бердән бер ират. Әниең, сеңлең синең җилкәңдә. Белеп булмый, бәлки минем исемем геройлар исемлегендә генә кайтыр. Мин сиңа ышанам, улым. Әниңә таяныч, сеңлеңә ныклы җилкә булырсың. Ир егет иленә дошман килгәндә калкан булып яклар дип әйтә торган иде минем әти. Без якламасак, кем яклар сезне? Дүрт ел бит инде әтием. Әнием безгә күрсәтми күз яшьләрен сөртә. Сеңлем синең фотографияңа карап, синең белән сөйләшә. Ә мин Ә мин үз яшемә караганда үскәнемне аңладым. Юк, буй белән түгел, әти, уйларым белән. Синең белән сөйләшкән сүзләр күңелемдә терелеп, сугыш кырт итеп өзгән тормыш тасмасына карыйм. Әти, сиңа гына әйтәм. Минем дә елыйсы килгән вакытларым Синең җилкәңә башымны салып, кечкенә малаен итеп үземне хис итәсем килә. Әле төшемдә сине күрдем дә, сагышларым кабат яңарды. Кадак каккан вакытта әллә ничә тапкыр бармагыма сугып авырттырдым. Ә менә йөрәк авыртуына чыдап булмый икән шул, әти. Килер бер көн, син кайтып, икебез яңа койма куярбыз. Мин сиңа булышырмын, ә син миңа карап, булдырасың да бит улым дип сөенерсең. Мин көтәм сине, әти!

Әлеге чыгышны Балтач коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе

Барсы гадәй бәрәндә иске фляга, биш мешок бар. Чын сугыштан кайткан алар. Барысы да военкоматтан килгән хаттан башланды.

Отряд на месте, стой, привал. Исәнме, дием. Бүген син минем тагын төшемә кердең. Ләкин сугышта диеп түгел.

Безгә шундый рәхәт, тыныч, бүген безгә. Бәхетем өчен бүген сезгә рәхмәт. Хәтер сандыгын югалтмый, сакларбыз без анык белән. Юк, алар үлмәде, алар даны мәңгелек. Ветераннар даны мәңгелек.

Хәр таллакның үз сандугачы, хәр чәчәкнең үз матурлыгы булган кебек, хәр эшнең үз остасы була. Бүгенге матурны кичке сезгә бүләк итүче оешма эшчеләре республикада гына түгел, Рәсәй кинетләрендә төшеп калганнардан түгел. Рафаил Насруллин, Рашид Әүхәдиев, Гариф Юсупов, Рашид Гарәфиев, Шамил Җәләлиев, Айрат Латыпов, Кадрия Закирова,

Мин сине һаман да яратам Башкорт халык биюе

Ишетәсезме? Гүзәл туган ягымнан, бәхет биргән җиремнән кошы сайрый. Күңел күңенә килеп кунды да, күңелне җилкендереп сайрап җибәрде. Шул кадәр нечкәлекне, гаҗәеп нәфислекне кайлардан алды икән ул? Әйтмәсен дә беләм, туган җирдән әлбәттә. Сайрасын ул, илһам көчем. Син килеп сайраган тәрәзәләр аша без туган җиребезнең гүзәллеген Тагын да яктырак күрәбез. Яшисе килә, яшнисе килә. Хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә. Менә Халыкка хезмәт күрсәтү оешмаларының тамашасына килгән өчен көчле кул чабуларда каршылаган каршы алганыгыз өчен шулай бик җылы каршыладыгыз. Бик без шат. Сезгә шундый зур рухи байлык бирә алганыбызга. Алда да сезгә тазалык, саулык, гел шушындый мероприятиеләрдә катнашырга язсын, илебездә тынычлык булсын. Һәм бик зур рәхмәт Әйтәсе килә үзебезнең коллективка, коллегаларга, шулай итеп оештыручыларга, катнашучыларга шушындый тамашаны булдыра алганыбызга рәхмәт барыгызга да бик зур. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар. Менә инде бүген без Рашфәт әйткәнчә шушы халыкка хезмәт куя торган оешмаларның Матур, эчтәлекле концертын карадык. Әле вак Расулович белән сөйләшеп утырдык. Бер 20-30 ел элек булса, бер, бер, бер генә оешма булган булыр иде. Ярый шушы концерт берләштерде әле шушы хәтле оешма шулай бит. Элек бит инде шушы коммуналия карап тора торыйк. Уты дагын, суы дагын, урамдагы чисталыгы дагын, кыш көне урамны чистарту, эттерүләр дә Шул тырт иткән бер коммунальный иде бит инде. Менә хәзер Аллага шөкер оешмалар күп. Ярый шушы шушма моңнары проекты булган әле яңадан шушы оешмаларны берләштерер өчен. Инде бүгенге көндә чыннан да шушы оешмалардан башка күз алдына китереп булмый көндәлек тормышны ул булмасын балаларыбызның җылы десантларга йөрүләре Балаларның җылы мәктәпләрдә укулары булмасын, ул балаларны мәктәпкә автобуста йөртүләре шушы оешмалар булмасын, ул күп фатирлы йортларның көндәлек тормышын идарәче булмасын, ул э, халык телендә свалка дибез инде полигонны идарә итүче шушы оешмалар. Менә шушы оешмалардан башка